Битиде. Бер көнне бер татар белән спорлаштык. Мәктәп син Татарстанны яратасыңмы? Теге әйтә яратам ди. Мәктәп шул Татарстан өчен үләргә ризамы син? Үләм ди. Хәзер бу миңа әйтте. Син ди Чувашияны яратасыңмы ди. Мәктәп яратам. Үләргә ризамысың ди.

Асрак кына салам бит мин, тоже берем ди. Төнне малай ай түп түгерек, караңгы, Болай да куркыныч, тагы мин теге Мазарат яннан үтеп барам. Бер заманны каберләр өстендә тегендә шыгырт итте. Көттеме китеп утырдым, сөлкене дә алмыйм. Тагы шыгырт итте. Мәйтәм, үтерәләр икән. Абаланып барып, рәшәткә арасыннан карадым каберләргә. Тегенде кабердән бер скелет чыккан, үзенең кабердәге тәресен бора. Шөгерт итә. Болайга бора, шөгерт итә. Бөтен бәгырьләрне зып. Хәзер бит тагы бүтән каберләрдән скелетлар чыга башлады. Тегенәргә әйтәләр, иптәш,

Теге бит инде. Малай белән утырганда стадионга барып булмый таки-таки. Шунара күрә телевизордан карыйм мин футболны. Икебез переживай итәбез. Курбан Бердыев та телевизор эчендә, мин монда. Бер заман утыра малай, Рубин уни, чемпионны көтем инде. Аракы кутлаган, закуска. Ну, малай бутала. Дүрт яшендә аңламый футболны.

Хәзер история дәресендә торгызганда укытучы сорый икән. Вәлиев, әйткәле, Берлинны кем алган дип, алган дип әйтә ди. Теге торганда, абый мин алмадым дип әйтә ди. Вәлиев, син нәрсә, мин синнән дәрес сорыйм. Берлинны кем алган?

Улым, алган булсаң бир дип әйтә, ди. Бу не эсте инде, малай? Ништә көлесез соң? Хәзер боларны укытучы җитәкләгәндә кереп киткән директорга. Нәрсә мине мыскыллыйсыз дип. Директорга әйтә икән. Гали Вәлиевич, Гәрифләр миннән көләләр дип әйтте. Кичә сорадым малаеннан бирренне кем алган. Аби мин алмадым дип әйтте. Атасын чакыртып китердем. Улым алган булсаң бир дип әйтте атасына дип әйтте. Директор әйтте икән. Борчылмагыз берди. Мин бу семьяны беләм, алар алмаганнардыр дип әйтә. Мына бит ни исти. Кошчы көлеп торсын, кошчы. Сезгә кысык? Мыни кара карт мин Бусы әле теге балалар өчен ие. Хәзер Хәзер бит малай, менә шундый балалар, Берлин алучы балалар, укырга керәләр ди, врачка. Аннары, не дай бог, операция ясыйлар сиңа. Грыжыңа дип сукырышып ки. Менә шундый бер малай укып кайткан, ике күзендә дә доллар. Бер бабаң врачка килгән, мискин. Теге әйтә икән, бабай нәрсә давай, ник килдең? Авырыйм улым дип әйтә ди бабаң. Бабай сиңа ничә яшь? Сиксен! Бабай сиксәндә үләргә пара дип әйтә ди. Бабаң да молодец. Алай димәле, улым, 79-да булдыра торыйм дип әйтә ди. Бабай әйтә, вакытны алма, нәрсә бар сүле, нәрсәң авырта дип әйтә ди. Бабаң әйтә икән, улым, әйтергә дә яхшы түгел. Ну, әйтәм инде дип әйтә ди. Мына Берне менеп төшем дип әйтте. Нормально. Икенчегә менеп төшкәч, баш әйләнә дип әйтте. Өченчегә менеп төшкәч, сулыш кысыла. Дүртенчегә менеп төшкәч, хал китте дип әйтте. Тәке врач урындыгыннан торып, күзләренә кайтып бабаң әйтә икән. Соң, бабай, син бехетле кеше! Син 80 яшендә дүрт тапкыр менеп төшәләсең дип әйтә, ди. Миңа мына 35 яшь, уже бер тапкыр менеп төшкәч, хал китте дип әйтә, ди. Бабаң әйтә икән, улым, син нәрсә уйлыйсыңдыр, Мин бит бишенче этажда торам дип әйтәде. Сез дә шуны уйлап утырдыгыз ә бит? Бля, бля. Сезнең дә, сезнең дә лифт эшләми, бля. Ә, сез алтынчы этажда торасыз. Вот шулай. Мына туктагыз инде Аллах. Менә дөньяда иң бәхетсез кешеләр кемнәр, беләсезме? Мужиклар. Бөтенесе түгел, конечно. Кемнең теге? Гел кызлар гына. Менә, допустим, алты кыз. Алты кыз бернинди муж, мала юк семьяда. Җиденчегә хатын.

Айя! Хәзер мени бер мужикның үсен беләм, точно. Алты кыз, җиде җигедә кыз туган. Сигезенче генә кыз туган. Хәзер бу чыдый алмыйча гаилә советын җыйган семьясын инде. Балалар алдында хатынны әйтә икән. Хат карчык Соңгы заход. Хәзер тугызынчыга да кыз туса, я асылам, я атылам дип әйтә ди. Аны да аңлап була инде. И тугызынчыга малай. Бөтен дөнья белән җыелып юганнар инде теге малайның тәпиен. Безнең бит иптәшләр ничек? Безнең иң якын, безгә гел бәхет, шатлык теләп торучы кешеләр ул безнең Күршеләр. Күршесе исергәч әйтә икән монарга. Вәли дип әйткәне мин аңламадым. Бу нәрсә буласың инде хәзер дип әйтте ди. Тегесе нәрсә булсын? Юк, менә өч кыздан соң малай туарга может. Дүрттән соң малай туарга может. Ну, сигездән соң никак туа алмый ул дип әйтте ди. Сиңа җаннан булышканнардыр дип әйтте ди. Тегесе әйтте, ничек инде яннан? Ничек яннан? Значит, малай синеке түгел? Ничек минеке түгел? Кемнеке дип әйтә ди? Ансы хатынын белә инде, брат. Кем шулай утка крашин сибә инде? Теге шауып кергәндә хатынын буып алган. Әйтәле, малай кемнеке дип әйтә ди хатынына. Нишлисен син вәли арак эчтен мәллә исерден мәллә? Кемнеке булсын малай? Синеке малай, синеке дип әйтә ди. Күземә туры кара бит.

Эй, әйтер янтылга, иптәшләр. Бу ел бит инде хәзер теге ни елы булды? Гаилә елы. Бер кеше шул гаилә ел дип пропагандага ашанып үленгән, үләнлеге булган инде. Атасына кергәндә әйтә икән. Әти, үләнем. Үлән улым, әле үзем әйтергәем, молодец, ат туйризм туда-суда дип әйтә ди. Кемгә үләнәсең? Наҗия е, маладис исеме матур үлән давай дип әйтә ди. Наҗия каяму? Күрше авылдан әти, хат чурттан булсын, Магаданнан булсын, кеше булсын дип әйтә ди. Ул Наҗия күрше авылда кем кызы? Укытучы Сания кызы дип әйтә ди. Улым үләне күрмә. Нигә ди? Анда минем кан дип әйтә ди. Ничек инде кан? Улым, зинһар борчылма, яшь чакта буталып алган имзания белән әнкәң генә белмәсен, син мужик, мин мужик, бер-беребезне аңлыйбыз дип әйтә ди. Улым, зинһар гаеп итмә, авылда гына сөйгәнең юкмысын? Тот та шунарга үлән дип әйтә ди. Ну бар инде, кем? Нәфисә? Вот тот та Нәфисәгә үлән, поддержу. Так ул Нәфисә кем кызы? Доярка Сәлибә кызы. Улым үләнә күрмә. Ник? Анда да минем кан дип әйтеде. Сыны әтисен нәрсә инде картак үләнеп булмады инде дип бак бак тибеп чыгып киткән ишекне. Янкәс әйтә икән. Нәрсә кырышасыз анда? Нәрсә кырышасыз? Нәрсә?

Бер мужик кайтып кергән мискин. Хәзер хатын бик хат менә хатын кызны уйлагыз әле сез нинди икәнен, явыз. Мужик басып тора хатын әйтә икән. Алла ни эште булды? Чыраең аппак дип әйтә ди. Врачта булдым. Соң врач ни эште диде? Иртәгә таң белән үләсең диде. Соң соң шул тити баш. Шуны да аңламыйсың. Хоть шушы төнне кешечә яшәп калыйк дип әйтә, ди. Хатын-кыз бит аңламый кара. Ничек инде ул кешечә дип әйтә, ди. Шулай, теге качырган җирдән чыгар яртыны дип әйтә, ди. Бераз утырып эчәрбез. Җырларбыз, биербез.